Siseh law zeiruangah dah Hakha CDF ca hin mah tluk ah hin thazaang nan chuah i nan ngaihchiah nan chawva he a buk bak nan buk timi kha nanmah nih nan lung pat te nan lungmi bak te kha nan kan chimnak caan si rih lai pa chan si pek lu si si pek cucu nan vun kan siamnak caan si rih lai kan i lawm. Elo, elo.
Sesa, ah, ochan ni khan nang vun chim hmasa law, eh, nan tlinh lonak deuh kha kei nih vun in remh piak ṭhan le ti kha si. Keimah keimah ka vun i thawh ṭhan ka le. Vai lo se, kei hi, ah, ka hmete hin, ah, Hakha CDF cu tikhin a a va um rih lo na ti khan ti fawinak in cun ram le miphun timi hi minung he kan rak i dang cio unau chuakkhat cio zong ah khin uh, kan rak i dang cio kan ti le cu te e, mah tika khan uh, ke Aizawl kan rak um lio te khin vun chim ko sala Aizawl kan um lio te a khin uh, CNF ralkap pawl alemi an siam acun ke umnak thathi ngai lo mi kan tila cuti makha tlun kal nak le umnak he rak se kan in he Aizawl kan um lio ah hen mo makha uh, ma tika khin kan hmete hin ah CNA si ah ram le miphun mati ka pa nih khin a fawinak cu ka pa nih khin a ka roh takmi a si ko ti khin ka ruah ruang cu ka pa he ah ram le miphun a ṭan tukmi khi rak si. E mah tikah khin ah keimah zong khi makha rak ka roh tak ve kan thi ahhin a kan rawnh khawh tuk uh, mi kha si e mah tikah khan uh, keimah zong khe atu ah khin manduk lungthin ah khin ka kut asa kho chung khin i zuam khi ka duh ve ma cun abik in atu uh, atu lio caan hoi hna hin cun uh, CDF a si zong ah tu hin cun ti a foinak in uh, kadang kadang kha ka va tat lo uh, khi ka va uh, khi zei ka uh, khi ka chim Mah zong cu Hakha chuak te kan si ve. Kanmah Hakha te kanmah nih kan zuan hnawh lo ah khan cun aho nih dah a zuan hnawh hlei lai timi kha lungthin kha kan vun ngaih ruang ah khan kan ngaih tuk ruang le kan ngaihmi a hlei tuk ruang i kan pekmi zong kha a si hlei lo. Eh, mah tikah khan ah, atu zong he lungthonak ten ma cun atu ah, ka target kha cu a tam bik ah thawngtha hlei hi cu a rak si le lo tikha si. Ma cu an vun ra i ma cun a zei lo uh, thawng ten sian vun ra e video te khan vun bia ka vun zau e ka chet lomi te cu uh, zei lo uh, nu pawl zong kha training an vun tuah hna ma cun uh, rol an vun ei cha na khan le pe le ngapi te an vun i me baka khan cun ka chet lo khwa he ka rwa te kan fa le paul atu a a phi za an ti ma chu an ti e, ka kan lai rol men khen ei du lo ma chu kan du paul kan chuan piak men hen hei an hei ei du lo chu ti en ei du lo ma Mah hmin akhin heh ti kan hei hnek hna. Annih vial ei awk hmin an i hmu lo. Ma cung a pi le pe te ma ti. Khua ma caan acun khi ang a pi lawng hmin in va ei caan zong va um le bu lawng in va ei caan zong va um ko hnga na khan. Ka hmu akhan khi ka hna ruh te khi aka tam tuk ka cel lo. Makha ka lungthin akhin a rak tuan ka ti la cu ti. Makha rak tuan e makha Ah, mah ti si cun mah tihin si ko seh, tikhan kan ti. Kan vun i khiahnak cu si a bik cu, uh, kanmah te kha kanmah zong Hakha chuak te kan si ve. Kanmah nih, uh, kan Hakha kan chuahnak te kha kan dirkamh lo a si ahkhan cun mi zapi kite Hakha sit a si lomi hmanh nih a kan dirkamh pi lio ah kanmah Hakha uh, chuak te nih kan ke zang hlei deuh in kan vun tho lo cun timi te kha ti ka lung a vun om e ma ruang ah khan ka lung tho e ma vi ma azat kha kan pek nak kha se keima lei cun Hmm. Si set lo, pachan ne, kan i lom tuk. Lucy, pachan ne, abau deuh ko rua ma te chap ka du ni timi khan avun chap chan sir le ating kau ti ka chen chim bak la lo. Na long om mi te khan avun chap thloma very lai ngani lo. Eh, sisa, kalau untuk um, Zeicahtiah cun hihi ti tangka kan hi thawh venak a ruang zong cu atu lio ahcun hopaoh nih kan rian cio a si tihi kan i theih a hau cang tiah ka ruah keimah hmuhning cun te. Kan rian cio a si. Aho kan si paoh ah cun a taktak ti ahcun Hakha fa kan si. Kan pu kan pa in cun Hakha tlatu le khuathar tlatu an si tikah Kan dia kamh hrimhrim ding a si. Hakha CDF cu zeitik hmanh ah kan kal tak ding si lo, kan hnu kan chit tak ding si lo ti kha cu zakhat ah zakhat kan lung in kan i ruah peng ko. I cucaah cun zei paoh si ah kan si khawh tawk tein i zuam ve ko usih kan ti. Kan rak i zuammi kha si. I cun hi hnu hmailei zong ah kan si khawh tawk in ra kan tei hlan lo kan i zuam lai. Hakha City of kan dirpi zungzal ko lai ti kha vun chimchih ka duh. Cun a bik in atu ah Hakha CDF i CDF Hakha Sporting Team pawl i a ṭuanmi nan dihlak cung zongah lawmhnak vun chim ka duh. Hihi Kannih zong atu hi bantukin pek khawhnak kan ngeih kan kan vun tuahmi zong hi nanmah nan rianṭuannak thawngin a si. Nanmah nan rianṭuannak hi tampi aa tel. Atu kan nu nih chim bantukin khan kan i timhning lengin thil kha khati khan an rianṭuannak in khan ah a hung cang kho ko. Cun hi bantukin zaanghlei nan chuah nan vai zerh fate hi bantukin um vai bia Thatha biadawhdawh nan vun kan chim piak cun ah zei kan ti lai. Hi bantuk lei ah dothlennak lei ah lungthin tampi ah a chuah kho rih lomi hna le ah a rak thei hngal tuk rih lomi hna zong ah tampi thei hngal lakin nan vun kan chim cun ah mifim, mithiam hna, biachim thiamthiam, holhrel thiamthiam hna zong kha tampi nan vun auh hna tikah khan ah Baik, kan tha a thau tuk i cun hi bantuk nan tuah nan sermi aa cungah aa Pathian nih in umpi zungzal ko hna seh. Hi lawng si loin hika hmun i um sawsawh i va tuah aa va va va tuah va tuan sawsawh lawng si loin nan minung hrimhrim in Laitlang ah kum khat ah vui hnih vui thum cio nan tlung i hi bantuk hrimhrim hi nan tuahsernak hi zohchun tlak tuk a si. I nan tha chia hrimhrim hlah u. Kannih zong kan dam chung cu kan in dirpi ve ko hna ti kha vun chim ka duhmi si. Lawmhnak tampi ka ngei.